Facebook ah nan vun langhter i kan lung a rak nuam lo tukmi cu a sangsang in maw a tlang in maw a fellowship in maw bawlung nan vun chuih cia mam i ai zei ruang ah si ti kha cu nan pawng ah kan um ve lo caah bawlung kun kam ah khan nan i thuat chiam mam i maka khan in i thuatnak kha pakhat nih khan video vun zei i Facebook ah vun ti ne kan rak in hmuh hna te ka aw ka timi cu fawi tein kan rak timi cu voi hnih ka ruat lo aw mah hngal lo mah hngal lo rual na vel ṭhan hi tiah kei cu ka um mun te khan kan rak ti ko hna mah hngal lo bak an si ta kan fale hi an mah ne hngal lo hi mi khua le mi ram an um ya ne hngal lo hi ta kan ni cu mi pem chakhat te an ram chunga ai dor mi kan si bolung chui zongah tei dor ten chui ling se lo maw unau rual kan si hna i zia sillam an ti zongah hrai deng va chia zongah dawtnak tetein lente i cel awk salomo zia mah le mah hna ke khung le kheng le tiah kan i thuat i thut den hna nan khiah dihmi hi vun ti taktak awk tan tlak hama ti khi kam um hun khin study kan tua hna phi ka chuahmi hna cu zei khom zei khom asiah mah hna hi mah hngal lo rual an si tiah ka umhmun khin nan kong ah lungretheihnak le thangchiatnak kan rak ngei hna minung i khoika kan kalnak kip ah a rak biapi tukmi cu mah le mah i hngalh hi si kan mah le kan mah kan i hngalh lo sia cun kan tuan lo ding rian kan tuan i kan ei lo ding thil kan ei i kan din lo ding hang kan ding i kan kal lonak hmun le kan sining kan i hngalh lonak nih vawlei caan tawite kan nun chungah hin a kan hrawh i a donghnak ah pathian thangchiattu ṭhabik ah kan i cang vawlei ah a biapi tukmi tampi lak i a biapimi cu mah le mah i hngalh hi si kan ram ai nin chan lo cha hi ka hmun a kan rak ra i minung kan hung tam deuh kan hung tam deuh i sport tete zong cu nan vun ngei i bawlung tete nan vun chuih i bawlung chuih kha ṭha ko khoika poah bawlung chuih ding si ko kan i laimi cu phungphai sport pakhat te kan ngei cucu paih a si chimyu ta ne nan i paih zong kha a ṭha ko a nan i paih awk si ko a huammi le tha ngeimi tete cu i paih ding kha si ko sinain a si ahcun nang tah mi zeidah na si na khua kan hal lo na holh kan hal lo kan halmi cu jesuh khrih na dirhmun hi i phil sual lai ci ti hi tutan ah fak pin hrawm kan duh hna ka tlangtarmi fianternak hnga ding ca tahchunhnak pakhat te ka van chim lai tuanbia tahchunhnak pakhat te ngakchia ca hai chim ai dawh ngai hnga dingmi tuanbia pakhat te kan van chim hna lai voikhat cu leithuang pau me lo ah dum kaupi a ngei i makha dum kaupi rian a ṭuannak ah khan filik pali panga an um i rawl khan ei i a rawl ṭil thar lengmang i voi khat cun hmun kha te ah khan kha lei ngeitu pa kha fianglang te khan rawl a kan pe ve ti an ti rawl ṭil hlawt kha Philip pawl kha pek hna dum ngeitu pa nih cun Philip pawl cu bia ruah hna ziam a ti nifate ka rawl ṭil nan ser lengmang i rawl nan ka hal lengmang nak cha cun ka lo ah rian tampi um i rian tampi ka ngeihmi chung i thim u law riantuan law thlafa te la kha kan pek na tha lo maw tiah dum ngeitu pa nih kan filik kha a ti hna filik nih cun an halmi cu zei bantuk rian dah na ngei lahkhah tlawm ma tam an ti o a har deuhmi cu tam deuh foi deuhmi cu tam deuh phunphun um an ti kan chim tian ti rian pakhat cu kalawa hin kinglang an lut lengmang i kinglang ṭhawl a si lai i kinglang nan hmu fate kinglang khan an dawi lai kalawin kinglang a dawi kinglang dawi rian cu thlakhat ah dola thong nga se lai tiah ti ah good job an ti pakhat ta rian dang na ngeimi ti o pakhat cu kha chuan per si lai i kha chuan kan dip ten an per lai kha chuan per hi thla khat ah dola thongli le zanga se lai tiah ah good job ah la kha zong tha bak pakhat ah van ti o pakhat cu mehe ka zuwa i mehe hmaya hin chun i tlak lam bak se lai chun i tlak lam cu foi tuk chung Thlakhat zeizet cu dola thong hnih le zanga se lai tiah ti rian cu van i thim hna pakhat pa nih ai thim mi cu kei cu la kha tlawm tuk cu huam lo kei cu kinglang dawi se se ti kinglang dawi ai thim pakhat nih vun thim mi ca rian ṭhabik nei thim mi ke a chang tu tal kha chuan riam se se ti kha chuan riam khai thi a tang mi filik te nih khan nang ta zei dan a dut a ke chu kinglang doi zong ka du lo kha chuan riam zong ka du lo me he ma i chun le tlak lam kha ka du bik tia ti a thaizing kip tu kha zinga lak phak te din a ane tong hnan koi pa kha bian hale ya ka koi ya nang he rian vial da o boss pa ne khan ya rian tha tham laka hin thong ni le zanga man mu nak me he mai lam na long he nai thim tia hale o boss vei se Rian hi minung hi mi zeidah kan si ti i hngalh a hau i kan ciam ai ai kaihmi ra le simi pawng i rian ṭuan lo hi a ṭha bik nun saunak a si. Ka hawipa kha zoh law kha chuan a riam lai i kha chuan cu filik caah thihnak bak a si caah a rauhhlan a thi lai. Thla khat na la kha man e tho manh hna ma dek. Kinglang dawi ai thimmi pa hi a dawi lai i a dawi tan tim ah Kinglang ca cun rawl thaw bik kan si caah pakhat a dawi kho te hnga maw? A rak seh te lai. Cucaah cun ka thihnak hnga ding a simi ca cun dollar thong ka hmuh zong ka duh lo, zali thongli le zanga hmuh zong ka duh lo. Kei cu tlawm te ka hmuh zongah meheh hmai ka han laam ko lang tiah ka tinak a si ti. An vun riam taktak i Felix ca cun kha chuan cu thihnak si ca van riam i chunit tlak ah van riam ah khan a hmai ah khan palat te ai teng kinglang cu van ra Felix nih cun dawi ai van tim ah van dawi ne khan phathlak a van kar i a rawl thaw bik chun co ai cang cu tuan bia nih a kan hmuhsak mi cu vawlei caan tawite kan nun chungah hin zeidah ka tuah awk si mi zeidah ka si zei ka tuannak in dah phaisa ka hmuh ah that zei bantuk in dah ka dir awk that ti hi kanmah le kanmah kan i hngal lo si ahcun tlau a fawi te na tha kong kan hal lo na fimnak kong kan hngal lo sinan Jesuh Khrih ah hin mi zeidah kan si ti i hngal bu hin vale ah caan toi te pangpar bantuk in a par mi kan si chungah hin rian thim hi i palh sual hna lai ui ci amen Amen. Phaisa tampi hmuhnak a si pat tiah maw phaisa hmuhnak kip ah khin rian va tuan sual duh lai ci a hau lo. Tampi na hmuh thihnak hnga ding a sinak cha cun tuan lo i a zei paoh va tuan kha tha deuh. Restaurant i rian a tuan mi nai cun nan la kha a tlawm deuh ko lai. Inn sang pipi kai mi kha cu tam deuh ko lai. Mana ka tam deuh Zan khuadei it lo i khin inn ngan pipi inn ka cawng hna va si le ti khi cu a tam chinchin ko lai. Zei na tuan ah dah na chan a sau lai? Zei na tuan ah dah na ngan a dam lai? Zei na tuan ah dah na thlarau ca ṭhat ti kha hngal bu tein rianṭuan hi vawlei cungah biapi taktak i Jesuh Khrih ah na dirhmun ai hngal lo si ahcun hmuhtamnak paohpaoh hna na kal si ahcun lohtlau a fawi te